En häerzleche Wëllkomm zu enger neier Folg Animal Crossing New Horizons. Mol enker si mer erëm zréck mat engem Update an zwar hu mer elo den Tag des Museums virun eis. Heescht eng Stempelrallye. Eppes wat a Japan ganz populär ass an bei mer hunn ech natierlech och de Ben. Salut. Jo salut Pat. D'Erwaardunge sinn grad déi lescht. Klengt Event wou s de dat Labyrinth gemeet hues, mee dat war et awer och scho gewiescht. Also war haut e bësse méi gesinn an net no zwou Minutten oder zéng Minutte fäerdeg sinn. Genau, ech muss zwar soen deemools, ech muss zwar soen deemools hunn ech mech driwwer beschwéiert, mee elo wou ee rëm schaffe geet, Fan ech et gun ze schlecht. Ech hoffen, dass mal net zevill ze makre wurschmech lo muss ëmmer yes, yes. Man muss wirklich gucken wer dat lo genau ass. Ech sinn an der Version 1.2.0 B falls het was okay. Well da komm mit den der verzielst eis dann. Luet dës ka bësse méi laang wéi soss. Dat ass awer komesch.

18 Mai bis zum 31 Mai eine Stempeljagd ab okay also die lebt lo ganz woch oh klingt das nicht spannend ich hoffe alle schauen im Museum vorbei und machen eifrig mit so das war's für heute dann noch viel Spaß Ok, da gi mer mol direkt Richtung Museum. Also zwou Woche schon annoncéiert, wat ziemlech interessant ass. Yes. Äh, eng aner Saach, also wéi gesot, Dir hutt näischt verpasst, et ass wierklech guer näischt geschitt zwëschent dem Stream vun deemools an elo. Ech hu bësse meng Stad verschéinert, jo, awer ech krut näischt Besonneresches.

brave Mers de frei wären frisch gepflückt Bambussprossen dreck vum Bierg Planzen An d'Leit vun der Romalle gouf Kamera Ech kréi lauter Geschenker grad. Vu wem? Vum Jana? Ah jo, okay, mee dat ka sinn, well ech ech elo zweemol bei mir doheem kaf meng Rüben. Awer nach ni ausserhalb. Äh, ëmmer ausserhalb, awer nach net sou oft bei mir heilt. War mol kann een dat do drop plazéieren? Nee, kann een net. Okay. Also ignoriert déi Wull, léif Leit. Kann ech net grad besser man. An ech krut iergendwéi Meilen anscheinend.

Ben du hues wahrscheinlech mir kuerze méi äh, kuerze wéi. Äh, ech hat gëschter nach e Kolibri-Falter gefaang. Mee déi rich mam Thema mech befaasst hunn ech lo net, nee. Ech wees net op dat lo wichteg ass obs de iwwerhaapt. Jo mol kucken wat dir kritt. Also moin Eugen. Ich grüße Sie, Black. Willkommen im Museum von Stalin. Anlässlich des Internationalen Museumstags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Ach, nëmmen haut, oder wéi?

Ah, dat Tisch, et muss en all Dag e bëssen Stempele sammelen oder wéi muss ich dat verstoen? Boah, ich denke. Ich och grad, ich gucke grad mit Inventar, mir nach lo keng Kärtchen oder so kommen. Ich geh mal bei Dino erof, äh, ob bei so en äh, Stempelsteg oder so. Oh, ich komme noch mal mit.
Oh Gott, da sind da direkt zwei. okay. Hey, dann hast du da zwei Stück. Ech hun hei direkt zwou Këschte stoen. Ech hu keng, ech hu just hei e Villager stoen, mat deem ech nach ka schwätzen. Stempelstatioun, Mollusken, Gliederfüßer, ok. Wéi? Ohne Knochen, aber trotzdem nicht ohne. Ok, ech krut elo eng Käertchen, wou ech 3.

Da gesäit et sou aus wéi wa mer den 31 Mee nach e Stream halen mat den final Präisser oder sou. Lol hei hunn ech nach een. Ech hunn nach eng aner Kaart wéi s du. Ah ok, bah ech hunn anscheinend elo eng Kaart vollstänneg.

Ja, okay, also die nun haben wir anscheinend vollständig. Hm, kriegst du den Karte? Äh, hast du eine ganz andere Karte, gut, Ben? Ich habe eine ganz andere Karte, gut. Ah. Ich habe nur aus, also ich kann es eigentlich noch weisen, ausgestürft, hatte ich schon. Den Naps sieht dann du an. Ah, okay.
Und noch längs an, also an der Münch nach Petosaurier, das war mein. Grad recht heimkommen. Ah, okay. Ma dann, äh, jo. Dann herzlich willkommen am Stream. Mir machen gerade die Stempelrallye, die haut lebt bis 31. Mai. Aber ah, wissen auch noch nicht so genau, was damit uns fänken ist. Bei meinem Gefieder.

Hm, also ganz weird dat Ganze. Stellen mal eisen echte Preis vun de Fossiler fir und Dir. Ka sech jiddereen e Bild machen, da können wir och kontrolléieren, ob mer den nämlech kruten. Ech krut en fossilen Wandschmuck. Äh, okay, ja, dee können wir schlecht heibaussen ophänken. Okay, da gehen wir mal enker ran. Gucken, ob wir nach Stempel fangen. Problem, was du Ja, oh, dat wäert mega gäil, well am Fong wollt ech mer esou en Fossil onbedéngt an mäin Haus hänken, wann et dat ass. Heavy. Dofir sammelen ech déi Stempelen ganz gär. Mee ech mengen dat wat mir erëm an engem Dag man missten am Fong d'ganz Woch iwwer wann ee casual ass oder? Jo froen ech mech grad mee ech hat wierklech déi 3 Stempelen hat ech am. mam zweete Rad. Ech weess net, wéi si sech dat do virstellen, dat ech dann all Dag just ee Stempel un engem. Ass et vläicht, wann d'Leit just all zwou Wochen eng Kéier spitt? Also ech si grad a mäin Haus gaang, fir eng Kéier ze kucken, wat dat ass. Et ass, denken ech, dat, wat ech bësse getippt hunn, dat et d'Entrées-Décken ass. Äh, wann gëtt et, ech, Dir hutt jo gesinn, ech hunn e Fossil u menger Dier hänken, dee gëtt direkt rofgeholl a géint dee gëllenen ersat. Awer dee gëllene Fësch. Mee et gesäit wierklech esou aus, wéi wann d'Spill engem elo eng Woch Zäit gëtt, déi Stempelen ze sammelen. Mee vue que dass mir bei. Oder zwou Wochen souguer. Mee vu dass mir bei Team Lëtzebuerg halt Animal Crossing E-Sport bedreiwen. Ja.
Ma ma Speed ran.
ah ja Jasmin, ja. Da se bis Ripka, ja okay. Lo nicht für Joch.

So, an lo krut mer de Fischwandschmuck. Okay, also dat schéint jo wierklech déi gëllen Dénger hei ze sinn. Wär schon zimlech hefteg, wann et dat wär. An da muss ech direkt un déi ganz Weebs mech wenden, also d'Ausstellungsschëld vun de Biller ass awer heavy Attack on Titan, ne? Also all Attack on Titan-Fan soll wannechgef déi Stempelrallye man, well dann hutt der eppes Schéines fir un är Dier ze hänken. Ja, eis zwee Biller. De Rainer, dee wëll jo och net méi kommen. Ah, okay, interessant. Bei de Biller do hunn ech anscheinend de Kierzere gezunn. Do hunn ech nämlech iwwerhaapt keng Stempelen. Ah, wierklech net? Ah, okay.

Mee et gesäit awer dono aus, also.
Wahrscheinlech en Event, dat d'Leit emol solle gesinn, hey, do ass e flotte Museum, gesäit schéin aus, dir kënnt dat jo fëllen. Ech muss nach ëmmer laachen, wéi mir dat Fëscherturnéier do einfach gefreakt hunn. Fir guer näischt am Fong. Oh nee. Eescht Goal, déck Serie elo, oder? Och nach zu 8, ma fir méiglechst vill Punkten ze kréien, an dat um Dag eent. Vun onendlechen an de Joren. Also wann et Insektenturnéier ass, ech wäert et erëm maachen.
Deen hat mer och schonn, ne? Jo, Ruhebank. Ja, den haben wir schon. Wir müssen nur nach op bei den Forscher Dingens do. Ach, ich komme da. Tut mir leid, dass ich dauernd gegen den Chat Tast komme, me bei mir ist gerade alles hei verkabelt. Ich schon hei drei Kontrolleren op meinem Pult leien, sogar den vierten Ersatzkontroller. Und das verlebt alles hei rüber mein Richtung Switch und das hängt alles unten. Ich spiele gerade hei. Den Rainer war bei mir och laang net méi. Jo, ech weess net, ech mengen de Rainer deen traut eis net méi sou richteg.
Kritt dat deen och herno un Event fält a kritt, dat weess de net. Mm.
Anerer déi hunn en awer erëm zu häufeg krut. Tramkrabbler. Ja, dann gucken wir mal, ob den Eugen noch eine Bemerkung möchte. Ob wir schon fertig sind oder ob dann noch etwas noch kommt. Ech hunn ni Stäreschnäizen.

Yes. Sie haben alle heute verfügbaren Stempel gesammelt. Die Stempeljagd muss Ihnen eine wahre... Ja, okay, wow. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme und hoffe, Sie werden unser Museum auch zukünftig beherren. Jo, okay, also sieht aus, wie wann dat alles war. Muer kontrolléieren ech dann nach enker, respektiv mir, ob do nach eppes nokënnt. A wann en Nospill huet, da gesi mer eis muer oder deemnächst mat engem Update-Video nach enker zréck. Mee mir hu lo déi dräi Wendschmëcke, déi mer kréie konnten. Ginn mir eis déi mol an d'Haus hänken. Da kucke mer mol. Ah, déi kann ech wahrscheinlech och net un d'Dier hänken, oder? Jasmin, wat schreibst du de Sad Animal Crossing Live? Ja. Irgendwann tauchen se trotzdem op, ja. Okay, die kann ich och net un Dier hänken. Wann ee so en fossil Türschild wëll, ähm, ja, ech hun d'Craft-Rezept. Einfach bescheed soen. Hues du nach ëmmer keng Brécke gebaut? Nee, hunn ech net, Jasmin. Hunn ech nach ëmmer net. Äh, ja, gi mer mol an den Dekor-Modus. An dann hänke mer se mol heihinner. Tatsächlich, et si wirklich die... Ah, der cool, Mann. Mega cool. Mega krass Items. Das ist just dreimal bis Stempel, da sich Ja, ja. Und ich werde noch, dass wir los schon fertig sind. Also ich glaube nicht, dass wir morgen noch ein anderes Item könnte kriegen. Wäre wohl schon ziemlich nice. falls.
Ja, du kriss nach Crafting Saachen, mee ech hat de ganz wéis de sees. Hues du dann nach ëmmer keng Brécke gebaut? Dat mécht der däi Liewe vill méi einfach. Ja, ech weess Jasmin, ech weess. Mee. Ech sinn dem Star einfach ze frou fir hien hir ze spillen. Ja, genau. Nee. Ech muss ëmmer nach testen, ob deen net futti geet. Ja, genau.
Ech sinn den, ech sinn herno déi éischt Persoun op der Welt, déi bestätege kann, dass de Stab futti geet. Jo, dat äh, war en relativ kurze Stream. Meilenstein ist doch kein äh, Nee, Meilenstein-mäßig sind wir auch nicht weiter. Ich gucke so denke kurz, wie viel ich mal schon gespielt habe, weil ich war all Tag, ich von all Tag gespielt. Jo, siech Deeg, tatsächlech ronn siech Deeg sinn ech elo op der Insel. Eng aner Saach awer, ech hunn eemol vergiess un den Automat ze goen an ech hunn dat net bemierkt. Heescht, jo.
Genau, an de Counter. Ja. Dat heescht do muss ech leider gesteen, dat hunn ech net ganz duerch gezunn. do si mer enker zeréck op 50 gefall. Eier ah an den Tom Nook wëll natierch eisen Kredit nach enker ginn. Ja. 758.000. An ech hu mol guer net gesi wat de lo vergréissert huet. Gi mer mol enker kucken. So, ech hëllen zwar nach meng Bonusmeile mat. Da si mer bei 300. Naja, ist nicht gescheit. Du musst Spiel han och nei hun. Ech ginn a mei Rübelpreis kucken, Fläch ass dee jo enegermoossen gutt. Da guck meist nach 1000 an dann hu mer eis 20 bis 30 Minuten intus.
Fazit von dem Event. Wir hoffen, dass noch mehr Apps kommen. Ja, ja, wieso? Also, die Events sind ganz schön und auch ganz cool. Mir für wirklich Hardcore Animal Crossing sucht dies. das ist noch kein Challenge. Ja, si hu komplett iwwerdriwwe bei Ouschteren an dunn ass näischt méi nokomm. Ech mengen, se krute genuch Kritik. Mir 77 Stär nees aus Rübe Präis.
Ah, ja.
Oh, dat ass e schéint Pult. Dat hëllen ech mal mat. Well een e Laptop fir 7000. Den ass lo verfügbar. Jo. Ech hu schon deen so e kaf.
Okay.
Ech baue mir lo e Büro. Wann ech lo en neie Sall hunn, dann bauen ech do e schéine Büro hin. Bësse sou en Aarbechtszëmmer. Kommen déi ganz Akademie-Präisser och do hannendrun? So, da gucken wir mal, was tun wir gemacht? Also, was ich gesehen habe, da wo eng Heck mal war, um der rechter Seite, do ass lo Jo, eng nei Fënster heescht anscheinend hunn ech e rietse Sall gru. Ah, dofir hunn ech en net gesinn. Meng Schaffbänk ass do am Wee. Jo, wow, okay, da réckele mer déi mol schéin op d'Säit. A wéi vill Plaz hu mer elo am. Am Schaff? Sou. Do hu mer bestëmmt Millioune vu Plazen. 400 Stëck. Ja, do kann man dee gut fëllen. En plus hunn ech lo erëm Plaz fir schéi Miwwelen ze bauen. Tiptop. Jo, dann, äh, giff ech mol mengen, mer Stellen eis Errungenschaften nach hei hin. Dat ass zwar lo net de bequemste Stull fir de Büro, mee... Jo. Muss halt de Moment hinhauen. Die sehen da well wirklich aus wie an der Schoul. Hausaufgaben-Set. Kann dat mitteg positionieren genau a wat hun stand nach do den Dinner Esstisch ja okay Di steet dann nëmmen hei als ja gëtt Iech wann geréckelt. Jo dat ass de ganzen Update.
Äh jo, jo schonn. Oder e bësse méi e Schwieregkeetsgrad, mä okay.

Äh. Da packen wir den mal an das Lager ran. An ech ginn och mol enke kontrolléieren, lo wou mer onstream sinn, wat eigentlech meng Stad, meng Inselbewertung seet. Dann hu mer dat och enke onstream geupdate. Well ech hunn e bëssen dru geschafft, awer net wierklech vill. An ech kucken, ech misst an d'Lager kucken. Fir déi Fossiler rauszuhuelen. Déi si wahrscheinlech do ze fannen. Do sinn se. Sou. De Fësch hänkt mer natierlech iwwer d'Eis. De Papillon dernieft an d'Fossiler da riets. Sou. Joa, klenge gemittleche Sall. Gesäit bal esou aus wéi op mengem Aarbechtsbüro, mat dem Dësch hei ronderëm an dann d'Pult do, den Table do léiwe mer, oh mon Gott, schnell wech do.
Ah jo, stëmmt, déi muss jo och nach dohin. So, da guckt man mal. Also, was habe ich alles gemacht? Ich habe ein bisschen Weh gebaut. Kein Brücke, wie Jasmin schon erwähnt hat. Um, ja, es lädt auch, es lädt wahrscheinlich ein bisschen viel Müll hier hin, dann, äh, überall hin. Das sammle ich alles aber knuppen ich nur an den Schafel und hier am Platz. Ich denke, das. Ah ok, mee ech denken dass d'Isabelle mer lo richteg panzrappt lo. Dass ech de ganzen Trottoir voll müllen.
Oh nee. äh, wir gucken das Insel-Image. Du machst dir also Gedanken, ja. Das, ja, wir können aber Feuer sterben. Na, weil, okay.

Dekorieren, ja. Okay. Ich will sowieso will es so auch so ein Open Air Dinner zu machen, aber ich schon nach nicht die ganz Deko dafür.
Oh lol. Ich gut grad von hier gesucht, dass ich zu viel Beam hat. An dass d'Leit sech wéi an engem Bësch fillen.
Ja, ja.
Okay. Egal. Ja, och mat de Beem, also déi stinn och nach sou ganz gewuchert do an der Landschaft. Wéi sollt ech mech nach guer net mat dem Thema befaasst, well Terraforming-Thema ass zwar ganz schéin, mee ech hunn Animal Crossing halt Wéi ze aner Punkte mer kafen. Ech kenne vill Leit déi hunn sech halt grad do wéinst Animal Crossing zougeluecht, mee fir mech ass dat einfach en mega geilt Gimmick wat eng Kéier dobäi komm ass zu dem Spill wat Animal Crossing eigentlech jo schonn ass. Ah jo dach, ech kann iech awer eppes weisen. Kuckt iech mäi Basketfeld u Mann. Do ka sech jo awer kee bekloen. Dat ass ja awer mega genial ginn. Ja, do kommen also Bänke ronderëm a bëssen Drot, ja. Mee. Stëmmt, ja, den Toshiko säi Fußballfeld ass och mega cool ginn.
Boah, dat wär jo ze cool. Sou, de leschte Punkt un eisem Stream ass elo, ech klappe elo nach enker de Strand schnell u, ah jo, an falls een deen och nach net gesinn huet, hei ass dee legendären Riemenfisch als Statue, a wéi gesot, en ass net 5000 Meter laang, well säi Schwanz geet halt sou em d'Kéier, en hues mengen ech zwee Felder laang, a keng véier.
Ja.
Ja, ba, säi Schwanz ass halt sou bëssen gebëckt.
Ah, wierklech?
Ja, okay. Ah, der Ziss ass och bei mir. Also, wann een Teppecher brauch. Do hu mer och eppes rausfonnt, wat mer, meng ech, am Stream nach net erwähnt hunn. dass d'Aziza, ah, d'Aziza, äh, wann d'Aziz, ah, wann d'Aziza bei Äerch ass, déi Teppecher, déi Dir hatt verkeeft, déi si fir jidderee gläich. Also, et ass net random, wat fir en Tapis Der kritt, mee déi sechs, genau, déi sechs Tapien, déi Der kënnt kafen, déi sinn ëmmer nämmlecht. Boah, die ass cool. An äh, ja dann die Teppecher, die der mam Coupon aléist, déi sinn dann natürlich rem ra random. Also wann ee vun äre Kollegen Azisa huet, sech en Tapis kaf huet an das nach an der Stad, kënnt der de gläiche Kaf äh, Kaffee, ja Teppech bei hir kafen. Jo, dann denken ech, äh, wir haben alles gesehen. Ich mache meine Daily Routines lo nach. Und dann werden wir nicht nach die Stadt ab, für den Laptop zu kaufen. Oh. Du wärst wahrscheinlich noch Ähm, joa, wahrscheinlech schon, wann ech nach Zäit fannen. Ah nee, hat wëll, dass ech eng Ligia Exotica lo fänken. Okay. Ah, dann hu mer eng kurz Mission, ma mer déi nach on Stream. Ich wollt sowieso iwwer de Strand goen. Ah, do sinn der jo zuguer schonn. Als déi schéi fänken an dann hu mer déi Missioun och scho gemat. Ah, okay, anscheinend huet dat net gegëllt. Kuck mol an deng Boîte. Oh, huet do ee mer eppes geschéckt? So, an Salut Toshiko. Herzlich willkommen am Stream. Äh, ich muss dich leider enttäuschen, mais... Wat ass eidel? Also do ass näischt dran. Obwuel, se ass lo, lo ass se opgeploppt, okay. Du hues mer eppes geschéckt. En neie Ball, huet hie mer e Basketball geschéckt? Einfach Ball. Okay. Moment. Ja, das ist ein Basketball. Vielmals merci, ja. Als arm Stalin kann sich kein Basketball leisten. Wir haben nur mehr Volleyball. Vielmals merci für den Ball. Können wir endlich Basketball richtig spielen.

Ass näischt. Ja, déi Lavatapéit ass halt ultra gäil. Oh putain. Ech kenne lo leider keng Lava-Miwwelen, soss hätt ech déi Tapéit vläicht gewollt, mee soulaang ech net weess, wat ech domat ufänken, brauch ech se net.

Am Alldag muss de sou schnell dat all Event sou kuerz a knackeg anzünden. Ja, ja.
Ah, das wird wahrscheinlich auch so sein. Ich meine. Ja, ja. An äh, wie geht das Switch hier sowieso ultra krass erfolgreich ist, musst du halt auch in den Casual Community, äh, ja, Dech upassen. Ech meng. Jo. Wéi gesot, lo lescht Woch hat ech mech nach beklot, datt et ze kuerz ass, mee elo sinn ech awer frou, datt ech kann heem kommen a kee Stress hunn, do iergendeppes ze verpassen, well ech d'Spill halt op, keng Anung, 100 oder 99,9 Prozent wëll finishen. Well ech kann mer virstellen dat Ouschter Event war schon hefteg fir verschidde Leit. D'Eeër sinn zwar nëmme sou komm, mee zum Beispill d'Äerdeeër an sou waren jo awer relativ selten, do hat ech och sou meng Problemer se ze fannen. Jo, Kirschblüte war nach méi schlimm, well dat so anenee gelappt ass, ne? Ja, ja. Do hu mer jo enker eng Chance, wann... Mir hu meng ech zwee Südhalbkugel-Insulaner op eiser, eisem Discord. Bei deene geet dat am Oktober erëm un. Déi kënnen dann d'Kierchblüte kréien.
Genau. Jo, jo.
E bah, déi ginn relativ deier, he? En, e Stack Kierchblüte geet fir zwou Millioune eraus.
Hm.
Jo, okay. Also ech probéieren déi Missioun dann off-cam ze man, déi äh Oh Gott, ech hun den Numm wierklech scho vergiess. Oh nee. Wéi heescht dat da scho méi? Ilona, genau, stëmmt. Ähm, jo. Ech probéieren déi Missioun dann off-cam ze man, well ech gesi lo grad keng Legia Exotica spawnen. Eso merci fir d'Nokucken, merci un Jasmin an Toshigo fir d'derbäi sinn, merci un de Ben fir mat experimentéieren. An dann ass et bis jo hänkt halt dovun of wéi d'Muer ausgesäit, entweder bis Enn vun der Woch oder bis zum nächsten Event respektiv jo iergend en spezielle Stream. Merci fir d'Nokucken a bis dann.